Aduh, hai. Manakah itai sanja hudah hari kada bulik-bulik, hai. Manakah itai ini kada bulik-bulik sekolah. Kurasa mambulos ke mana kah bejalanan lawan anaknya. Si Sito nyata sudah kada lain lagi nih nih. Hai. Aku tak madam-madam ke Tanjung mencariakan duit supaya sekolah. Hmm. Kada masuk-masuk ke utak diri jari aku hiran. Sanja hudah hari nah kada datang-datang. Hah, itu baju sekolah kayaknya isuk abut mencari baju sekolah. Nya bebirak, malam lah kuitan men anu betetapas kan. Kati ada anu teh sanja udah melihat anak adat. Hmm, hai.
Kamana mama ikam kamana? Tuh tahu, tuh tahu. Aku kadina makan tahu, aku mencari mama ikam. Tuh tahu.
Padahal kan sampai di mana? Tuh tahu, tuh tahu. Oh, menyitai.

Hai ini ikai. Ikai cari kiulo nih kena nemen kada kada bulik sekolah aja. Hmm.
Cepat sih. Oh, menyintai. Oh, menyintai. Kayak kayak kayak kayak anakku, kada usah bebulikan, kayak kada usah bebulikan. Sanja hari mana tani sanja astaga. Ika lo mau luakan teh. Hmm.
Mamanya Itai kayak apa anak diberiakan maghrib hari hanya dibelik sekolah kemana belele?

rukun iman lawan rukun islam
kepada para nabi dan rasul itu napa itu rukun apa itu

Anam rukun islam ada lima. Eh pintar, kalau rukun islam tu napa haja nak bunyinya? Mengucap kalimat dua sahadat. Eh kaya apa itu?
Sahadat. Eh lain, kada kaya itu, salah. Kalimat sahadat tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dintu kadanya sahadat tah.

Oh, manis bener. Iya manis bener, ini kayak mama manis.
Aduh, heh. Samalam aku kasanjaan namanya itai matar iwak bupayas. Minyak kalah larangan, kada kawa lagi aku manyanga iwak. Aduh, kayak ini kayak apa? Ay, aku mencari manya itai loh hari ini. Sudahkah? Iwak ku dipaisakan. Minyak ikam kalah larangan diapakah ini? Kada kawa manukar lagi nukar minyak. Alih banar basasanga iwak. Untung aku ikam badagang apam han. Apam ku tu basumap haja nueh. Kada basanga. Makanya aku. maka di rumahnya kada ada beisi dapur jadi isi bara jadi anu manyiitai haji entah paisakan iwak ini manyiitai hakon haja barii kena dua dua himpilnya ha makan hajinya ah kaya ini ai becari minyak larang saraba larang ya apa apam aku ni kada kawa manaikakan caka kawa manaikakan haraga apam ni ada jua am sajahtera aku sajur handak baungah manyiitai ni aku kam bakarudung gaya.

Oh menyitai. Oi, saurang nang ada undangan. Oh menyitai.
Oi, jua. Cuma, ay.
Ngapa jumlah dua berenap? Napa? Oh, kami nah belajar lawan nah memberi makani anak buah supaya sehat. Hmm. Wah ini minyak larang jadi kada tapi ada nang bersanga. Buah-buahan haja dimakan. Aku tahu ay anakmu ni mulai dahulu danganga.
dapat nulah aja tarus ini aja ngangak banget lain ngangak besanga minyak larang tahu lah makanya anakku mun ada kulihan mencari be mengatem apa orang tu dilesakan namun apih ngangak minta ya ngangak uji orang bisa ngangak
kelas berapa kita ini sekolah ada naik-naik kelas 2 SD tulis anak yang tapi dikira ini nak naik mm -hmm. Marbin anakku, ini bisa udah menulis. Umanya iktai mas lah aku aku tam ih, belajar bakar udung gaya nang eh. tahun 2022 nah kan. Eh. eh. Ini loh penyanyi siapa di TV itu nang. Eh, eh. Kan. Kada sesuai muha raya-raya ah. Ada cocok, eh, cocok kayak aku nih nah udah nah simpel bener nah bilangnya humop gibeh.
aku manya itayai hari ini kan enak menggibah-gibah. Eh.

Akur ku masak kah udah? Ni aku ni kam tayang aku makan. Aku kasapunuh manjulungi malam tadi. Kada ada hamba puloh-puloh. Aku nyaman ja ko kaina gasan dua hari pian manukar iwak. Wah ini manyitai akan ngalihan manyanga iwak. Kalarangan ikam inya. Manyitai apa nih nih. Iya ini tuan.
Eh dimakan kucing. Taisan ikam malam tadi dimakan kucing tinggal sabuteng nah. Nah aku minta maaf dah tinggal sabuteng. Nah jakun ku jadi sautingannya.

Ih, iwak patin nah, kada tahu aku pada iwak patin.
Ayo manyitai lakasi nah. Lakasi nang apa?
Di ambilakan iwakku, asa uting nganya kada kawa buah bulik aku lakiku kaya bamakan. Nini pang udah dimakan kucing jua nang, nianya nang ada ikam jua napa manuakan ka aku habis am. Aku malam tadi ini mamandii ini udah tangah malam nih. Eh, kami miyangan inya datang di manakah? Manyanyi nyanjak bulik.
Belalah lawan anjing. Ih, lawan ya jual belalah lah. Hmm. Oh, ketiadaan seorang nama anu tuh itu apa tuh? Di indrok. Yang tuh nah semalam. Anggini itai nih, Pak. Kemana ah, belalah? Aku tahutan ku cari ijak. Kok kamu kok ditanggung hantu kayak Sama bakawan kekanakan. Cocok udah. Ini nang apa?
Pelajaran apa manya itai nih? Pelajaran apa inya? Nah, becak nah.
Nah.

kucing makan kucing aduh kayak niat nih dimakan ini apa tiga berenak pemirsa ay kita jangan hendak hendak mau upahakan iwak udah manya itai nih
hai oh namanya itai kayak apa nih kemana kita nukan minyak kalau larangan cakap pang ada barang itu kada edem itai ya kusuk kada usah beno hahaha kada usah beno

samalam tu asa dulak ko lawan lakihan aur bepaya tu aur bejerang apa kena mantap kemarin kan sekalinya makan ikan mantap
nah coba akan ikan nah hendak orangnya hendak nah hendak aja hendak eh nyeyok mantap anak ku sayangi
hendak makan iya jangan jangan makan ikan mantap supaya pintar ampe nganga anak panu mantah
iwak nang larang itu kalau iwak napa tuh ngarannya nawa ini tuh mantah ini kada kawa dimakani iwak mantah iwak patin mantah dia muak lagi nak lagi hmm, lain kucing eh lain kucing ujiinnya hmm. Wah, jadi makannya pinangai nanya cayar.

Ahu salah kalo salah anu napa kalo napa nang dipandir napa nang disurung napa dinyambung.
Ase Ini mah Tae. tetap injak ka jalan tapi dicangangi nya mencilingi.
Tae. Nah. Uy Tae.
Dua tambah dua berapa Tae? Dua tambah dua ja berapa nak?

Jar baguguit ha Dilan, hudah manyanyalahakan tulisan, hudah manyanyalahakan hitungan, anak ulah anak ko kada naik saumur hidup ha. Awak kada wan dilupah ulah hari ini manyitai lapah awak ikam nah. Hah. Ari kapapanasan bihnu kamarian hujan, kada kulihan apang. Hah. Kada wan dilupah ulah ako.
Siapa yang manyuruh ikam wan bilupah. Diedek. Lakasi.
Kita yai dijawab-jawab lagi soal tu nyaman kuitan handak begawian. Menjawab kada inya, inya mah hapal. Awak kada handak minum makan ampal hari ini. Oh mamanya itai sarabu ditawari ampal, cuman itai pacang pakai minyak punya nga. Eh. Minyak jarku larang bangat. Tahuai.
Jadi orang menyambut mah handak menyurungi ampal. Aku ampal menukar aja. Jaku mah hapal inya nah, mah hapal ni nah, mah hapal rukun iman.

Bisa dibawa anakku. Ikam bulik-bulik haji Lin. Aku hendak guring kan apa ka Pasti sakit sudah kepala nah malah jadi enak ikam pulang dari tanah kali menyambung nih ya. Hanya nyalahakan aku pulang. Itu tadi dimakan kucing dan abadilaan kita. Lima dimakan kucing tinggal sebuting. Rejeki laki ikam. Tapi juga puting hantar semuanya itayai. Ini ngarannya inya nang nyaman aku nang sakitnya. Dimakan kucing kayak apa? Kan ada nyaman sakit, kan dede. Ajuh ya bulik ha kita berilaan isok parak hari raya. Ai amanya itai ya ini. Parak pua anu puasa.
Berilaan manya itai lah. Eh kena kutunggui tu itai tadi mangupas akan nya. Ada ada orang mangupas akan nya kada kuat anak ko.
Kutunggui kena bila kada datang jua ku ambili itai nya. Iya kama.
Iya aku bulik mula manya itai ai. Saking biasa. Sabutingannya lagi kaya apa gasan laki ai nah. Han, satinggal sautingannya lagi iwak bepai sapuluh ha aku manjulungi, ujarku paisakan. Kanapa kau bari iha? Nini nang ngarannya diberi amanah kada dijaga, diberi kepercayaan lah te. Hah, manya itai kada kawa dipercaya sakalinya. Ha, balasannya itai kusuruh mangupas nyiur. Nyaman aku kuliah minyak lala.